Pe tutwal kaka, pwoyo tutwal, nino matin-ni, an adidi ber ndaki, i yubwa ma pol kare wanyamo lok botwu kun nongo waneno jami ma diyo kabedo murumowa kacel ki kwowa dok bene anyim ma megwa. Dong tye ni an atye ka kelo botwu ngat acel man dano ma nongo bene paro ni gin moni omyero kinene kiyubo, man en me acel. Ki dong bene. Obedo en dano ma tye ki ngec i lok me tekwaro matut dok bene ngeyo kit ma jami timme kwede i tekwaro me Acholi. Danoni eni bene kono nino mo ka pe gin mo walego iye Lubanga en eni nino mo acel bene kibiwiro en calo Rwot pien en poto i kom wang moti eno kikome. Dong amito aye ajol in i nino ma tye-ni. Apwoyo. Itye nining? Eyo, eyo.
Wek ati maber.
Man aa ladit Fred ngom kwe. Ka alwongo marac ci yuba. Cak ki ngom kwe ka ibino i Fred. Ladit ngom kwe Fred. Man eni dong nyuto bene atir ni en kom dano me tekwaro kikome. Apwoyo tutwal. Eyo, apwoyo bene yer lok kedwa. Pien ni angeyo ni ka calo i rwom mukene nongo pe dong angeyo ni jo mukene ma kobili bene onongo dong gineno wa ki kit ma nongo gitero in, gitero in calo rwot. Ma eno ni an angeyo ni pe myero in igam pien pe wabidok iye. An ajolo tim pa dano acel acel Eyo, kit ma gitimme gire.
kakare.
Ci dong an amitti pi woro acel-li ene bene an aketo i komi. Kun nongo awacci, Atyeni iya yom tutwal, dok atye ka wako abedo me lok kidi apolo. Dong lok ma wan wabineno tye ni atamo ni lokke bene pe bor tutwal pien wamito kong wacak nenone. Ki kwed ma megiwa wan wangeyo ni con ki con onongo kit ma acweli kwo kwede lok me lawi rwodi onongo peke. Ci dong ocito ci obedo kare mo ma onongo muno dong otamo gwok ki ryeko ma mege me olo oto pi nongo diro mo me loyowa ci omiyo kikelo lok me lawi rwodi. Omiyo kare ma dong loc ken be dong onongo en opic en onongo odong ci omiyo waneno okwange okwange paka dong opo kwede wa cocoki i kom ladit onen Rwot onen David Acana me aryo ma inongo ni Kobedo bene dong niange tek. Kono pe i opic? Kong tye i opic. Angeyo ni koni bene bikonyowa ka kenyo ka ce gamo. Ci dong ka ce nen ada en dong pud peke i opic ci nongo gwoko nyo o kede dong wa i kom ladit Rwot pire man me atyak. Ci atamo ni labongo bal ocawa kong apeny kong pingo lawi rwodi? Pi tyen lok ango mumiyo lawil welo myero obed tye apwoyapoya ni Balo? Apwoyo. Aya.
Eyo. Ya lapeny mukene pire tek ni kigamo Eyo. wek weko acol oniang gin madii. Kit in iwaco kwede lok me lawil myero owoti meno gin ma Bili tic aye gukelo wek tic ma megi ki wan obed gin mayot. Ka in ineno kaki ducu ma i Uganda,

Wan megwa-ni wadoro tekwarowa ma weko wan obedo obwok i levelwa kare ducu, oweko lwodi dwong i Acholi. Meno pe obedo bal. I kare ma British gin gukelo lok me lawil wodi, British okelo lok me lawil wodi wek okony kit me kubo pien Nongo tye ngat acel ma cung ma dwone kiwinyo. An kuwaco eni gin ma pe mit ni Acholi-nu giworo rwodigi. I cawa-ni woro i kom Rwot odok lapiny tutwal. Ca mukene bene en kit tic pa rwodi weko worogi dwogo tek, pien kiwaco ni kit-ti in inyutte kwede. En aye kite dano ojoli kwede. I cawani ma an adoko-ni ka in ineno Rwot tye ka kato i dye gudi, ngat mo ma nongo obibedo badhi peke.
Ka ngat ma ngeyo obiilo cinge. ni apoyi mukene aye gilwongo rwot ni jal apoyi. It, it has become a new normal here actually. It's true.
En ma dong lik loyo aye ni litino matino tye ka dongo kun giwoto en ki kwo eno manyen ki botgi odugo gin ma tye ojwii ma nyuto ni generation pa rwodi ma bibino-ni Wubibedo ki challenge madit ni woro kite nongo ki woro kwede Rwode ni gin pe gubi benefit i ki ye.
Pien jami olokke. Pingo Rwot acel acel bene oti matek me lwongo woro i kome? Woro ki lwongo alwonga.
Kadi in ladit ma i paco ka inen kiti moni. odugo dong rac woko in irwenyo woro ki kwic co meno tic madit ma rwodi myero gunen macalo gin ma pire tek pol kare amaro wacone ni ka ineno gin moni tye i kwoni ca mukene myero ni ka ibedo kene kit i dye wor nyige boti kono lunero kono gibongo kenge kong. ni pingo an? Ci dong ka in ipennye kekeni, ci iye me yabo cwinyi me nongo lagam maber kun oano ki i kom in,
ci weko ibibedo ka ma nongo tye ma myero. Otherwise, aneno jamine pe tye maber. kare ma lok me tela eni ocakke ci loc kene obino kit ma iwaco ni jami madwong otimme i kine tye kare ma obote tye i doro yub ma mege macalo president me Uganda lok me rwodi almost orwenyo ki i Uganda ento inongo Acholi pud nongo Kaka moni-ni gin gigwoko rwotgi, gimiyo ite woro. Ka peya gutimme i kome, dano bino kityedo kore. En dong moni manyen en ma dong obino ki lok me lweny en ma wa wel dwodi otuki medde wa i tedo labotita-ni, oweko tin bene watye ki peko. Ci i lero ma mega bedo ki ngat ma telo wi odi gin ma pire tek pien mitte ni guribbe at some point pe gubin kacel ka dong ngat atelo pe nga ma obiketogi kacel latela dong pe tye wek dul acel acel owot me cito anyim nongo latela tye tek latela pe dano ket woko. Pe rwek alam. Ento onongo gucomo i lain, en moni ema acel-li meno latela. Nyon imek ki tam, eni weng gubiketo.
Co latela pire tek. Koni nyo gwok ibipenya ni, ci dong telane dong bedo nining? Tela i kit pa Rwot. me acel British I would say ni pe guketo qualification ne guneno ryeko ryeko mere ma guneno guneno ryeko me anywali ducu weng pud dok i lok ma mega ma naka aneno awaco ni kiti in ikete kwede kiti in ibedo kwede kit piny en aye lwongo dano amito mini labol ni i caa ni watye ki rwodi ma Ka odong oduro ni obino lara ki bi ringo ci i acholi
watye ki rwodi mukene ma kite ka dong ocung i wi gurofa mo mabor donyo buto kany odage onongo gikonya do ki bi ngiyo bedo wai ngat moni ceng tye ka wango wange ka ngiyo ni eni mono anga bene tye i acholi man man pi yet Man lubo paco ci tela en ma obino eni onongo gin maber ento wan oneno ngo ma tye ka timme ki lok me tela eni pe ocake en moni ma kitye ka dongo iye odure ocake wa con an wiya pe opo kare ma rwot Lugai pud tye kwo rwot Lugai kong obedo i opice enoni manok. I nge ma dong kiwiro acana, acana odok olenyo kaka tyeng wonne macalo lawil woti. Wan macalo Acholi ka wanongo ni gin moni tye marac, Acholi longo ot ci gipoko dyere ci acel kilwongo ni tyelo, tyelo aye ka ma jami mabeco ma pigi tego. timme iye, i kine tye iye nyodo, pe gitimo ka maleng.
Lok matek ma onongo gudo i kom acwele kuman onongo ber ki lok kicel, ento social media dong obino ma dong moyo lok-ko En ecako waco dong omoyo ka dong obuto i kumi ber ni odong igam pien dong omoyo otherwise eni ni lok ma onongo tumo bene ki iye ma jo mukene nongo bene pe giniang en man kelo an bene i lapeny ni rwodiwa ni mono giti nining man lapeny madit ata dong i ot tye kare mo ma Acholi bino. bimiyo kare ki rwot acel acel me tito kit ma gin gitye kwede. Ni in rwot eni ono in itye nining? Ci en tito, Pien ka odong wan dong watamo ni warweny tyelo ki i kwowa i kit me cobo peko ma gang, ci dong nongo warwenyo do, rwot nongo pe dangnge do, rwot ka odangnge, kelo peko gang, Rwot loko mot, Rwot cwalo dwone, dwone woto ki i bot ngat acel ka ket bino bot jo mukene. Cen dong pingo wakuto bilo atyer i dye kal? Onongo mitte nongo ni kibed ki lok, oweko lok en me tela-ni. onongo ber pe obal kitwa macalo Acholi, ber pe obal kitwa macalo Acholi, en kodi ngonyongonyo eni en aye oweko Lurok gunongo ka donyo i Acholi i sectors oko weng ka ibino i lok me kwan kare ca onongo kingeyo Acholi i lok me kwan, i can Acholi ka dong okwano onongo digiri. Dong dako kan awaco ni apeny in ni itamo ni pien ibitamo atama ba itamo ni professors adi ma ki Acholi ma gitye i kom kare ni wa active? Gio adiba acel? Gio miya abidi? Gio miya acel? Don't you think it's a challenge?
An atamo ni calo wun lukwed myero wutim wunu kwed eni.
Ociro bot Nyankole, Professor Zadi, pien kare-ca wan ocayogi. Acwero ni olwongo Nyankole ni opoko ma mwa. Opoko ma mwa, odonyo i tela, te kare aye olokke-o. Gudugo buk. Kero gitye. Te kare pa ngat acel acel tye ki kero me lokke. Cen i lobo pa luloka, Professor Zadir ma tye bin bot jirani wa i Lango, Professor Zadir ma tye. An atamo ni man research ma mito ki tim. Koni i binongo ni wa i lobo Pujong gitye ki Professors ma dwong loyo wan.
Myero kong watim iye keken, kong wanen kwed ka Kenya aye dong. Kwed mitte kenyo.

Pole dong pe medde ya ento ibinongo kaka moni ma tek otyeko first degree ni tap tika icito acita i second degree within a short period of time iwinyo wa taitole lokke kun atye medo i kome so en sectors ma kumeno.

Ka inywalo wa, inywal yo. Ento acoli tye ki kero me culo lityen i gang kwan, tye ki kero me miyo lok me yoto kom ki lityen. Tye questions tye madwong ma i cawa-ni bulu tye ka kemme kwede, oweko lok me nywal tye ka dugo piny. Pien bulu obiwaco ni ka anywala gwoko nining? Obikwano kare ca luditowa gin gubedo ki kero me kwan.

Lukeyo gigwoko ma rom aroma waya ca mukene wa in pe ingeyo tye ma wan wadongo eni ki jo moni ma ki gang wa tye gulwongo ne ni waya waya waya
nongo piny oloyogi oo latin nyako otinge otugo gang Acholi tingo ngom itenge miyo ite bedo ojule kwede ka lok ma dong tye ni ongayo wan i ot. Iwinyo ka Mujee waco ni, 'Gilwong waya obin. Waya bino loko me final. Tweyo atweya.
Oweko bedo pa waya gang okonyo wa lok me nero nyo dong ki approaching nero na cen tutwal. Ento man acato ni gin matidi kiringo kicito bot nero. Ca mukene nero penyo ni, nyo kong nongo watemo lok iye?
Nongo bene nongo lagam-mi nongo pe.

wek wa litino ma kinywalogi paco gidongo ma nongo pe gimaro katagoli pa jo enoni. Kaka bedo tek ka giworo dok gilubo tekwaro ma megi kaka bedo tek. Ka mo keken ma tekwaro orweny nyabo donyo goro donyo Chinese gitek pien tekwarogi giworo Japanese gitek pien giworo tekwaro ma megi lobo mo keken ma odongo ka iwaco ni icit ingi matut ni an amito niang mono kong mac ocake mono ki kwed ibinongo ni mac ocake i lok me tekwaro kiworo tekwaro ento mekwa eni wan pud waworo.